maal jee adraktu qawman adraktu qawman kaanuu alaa awqaatihim ashadda hirsan minkum alaa dar- alaa daraahimikum wadanaani- wadanaaniirikum akkana jee ani ummataan dhaqqabee jee kan yeroo isaaniititti fayyadamuu irratti akkaan akkaan jajjaboo ta'an maalirra akka isin duniyaa teessan wali qabuudhaaf ammaan tana yeroo teessan gubuu jirtan kanatti Yeroo teessaniif bololtan kana irratti maallaqa qab fiduudhaaf, qabeenya dalagachuudhaaf, addunyaa dalagachuuf hanga isin bololtan kana caalaa kan isin irra bololuun arge maal? Yerootti fayyadamuu keessatti iyye. Aboo anis ta'e isinis ta'e warra yerootti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Mee inshaallah hadiisa kanaan nuuf hima.

Waan afur kan afran kana hanga hin deebisnetti bakka sanirraa numaa'u hin sossootuu je. Dhaga'i yaa nama yeroo itti fayyadamutti hin jirre. Yaa nama akka kiyyaatitti yeroo qisaasaa jiru dhaga'ime. Ee hirphi gabrichaa guyyaa qiyaamaa hin sossootuu je. Maaliif deemuudhaaf mirga hin qabdu. Bilisummaa hin qabdu bakka sanii deemuudhaaf. Hin sossootu naasuun raawuu kan ka'een siin jeebar. Naasuu irraa kan ka'e waa afur irraa hanga gaafatamutti je. Afran kana hamma deebisutti takkaffaa irratti an umrihii fiima afnaa. Umrii isaati maal keessatti fixee ja'ameetiitii irraa gaafatama je. Umrii rabbi siif kennee jira. Gariin amata afurtama jiraata. Gariin shantam jaatam torbaatam. Ka dhibba jiraatullee numa jiraa bara. Anis ta'ee isinis ta'ee kayrii irratti gaarii irratti umrii teenya rabbi nu haa dheereessu. An umrihi fiima afna. Aboo umriin siif kenne maal keessatti fixxee? Kanaatu itti gaafatama. Maal dhiheessita gaame? Umrii tan ta'e ati anis ta'e atis ta'e maal keessatti fixu jirra? Dhiiroo bar gaheen namaa umrii tana waan nuti ifiifuu walii himuu irratti qaanfanu kanarratti ka dabarsee jira. Gariin farshoodhaan dhuguudhaan dabarse. Dubo rabbiin farshoo dhuguttiin dabarsee jettaani. Gariin nama hamachutti umrii isaa tana fixe. Gariin nama walitti durutti. Gariin ribaa mana baankiitii fuudheeti qabeenyuma ribaa mana baankii kan osoo wal jalaa hin kafala wal jalaa hin kafala jee halkanii guyyaa hin rabne tasgabbii hin qabne ajalli isaa itti dhufa kalaas. Khayrri waan jedhamu osoo niif fi irraa quba hin qabne jechuu barbaadeeti. Gariin ammoo osoo foon namaa nyaatuutiin siin jee. Gariin osoo nama hamatuuti. Gariin osoo aangoo barbaaduuti. Gariin osoo s- darajaa barbaaduuti. Kana keessatti fixa gaafu. Fixe umrii tante. An umrii fi maafna. Umrii tantee maal keessatti fixxeetu gaafatama. Ifaa gaafannu mee abo umrii teenya nama kee- nama hamachuu keessatti fixu jirra moo moo baruu fi barsiisuu keessatti fixu jirra moo moo nama walitti diruu keessatti moo moo foon namaa nyaachuu keessatti moo moo haraamiin garaa keenya guuttachuu keessatti moo moo ibaadaa rabbiitti irratti fixu jirra waan jaamu anis ta'ee ifaa gaafannu isinis ta'ee ifaa gaafatnu mee. Aboo warra akkanitti if qoratu rabbi nu haa taasisu. Lammaffaa irratti waan ilmihi fi maa fa'al beekaatu hafa sitti hin fakkaatin. Yaa beekaa yeroo tantee bakka malee itti gubuu jiru. Yaa ustaaza yeroo tantee bakka malee itti gubuu jiru. Darajuma barbaaduudhaan Sadarkuma barbaaduudhaan, kissuma, da'iifa, kijibduu, nama boochistu himuudhaan, hadiisa rasuulaa, da'iifa, rasuulaatu jette, je, je, jettee irra kaayuudhaan fixu jirtu waan ilmii fi maafaal. Beekumsa nuti isaaf kennine maal keessatti akka dalagee gaafatamaa jira. Maal keessatti bitte. Beekumsa kan kee kana namuma ittiin faarsuufi moo moo sadarkaa nama biraa ittiin barbaadu moo moo maal irratti fittee jaameetiitii gaafatamaa jira. Akkami gaa mee laal wallahi beeytoota amma jiran namuma rabbiin rahmata godheef malee keessaahuu ustaazan xixiqqaa kan namuma allahan rahmata godheef malee wallahi waan dubbatan adda laalutti hin jiran anarraa eegalee yoon sin jee akkam jetta bar if qulqulleessutti hin jiru baranis hin qoratan garuu dubbachuu caalaa waan dubbistu san qorachuutu caalaa beekadhu waan dubbistu san waniin ani kitaaba kanarratti dubbisu Bakka ni qabdi. Hadiisni kuni sahiha moo da'iifa? Jennee birraa qorachuutti jirra. Irra guddaan bar namni na dhageeffachuu ji- na- na dhageeffachuutti jiru barattoota ilmii akka ta'an naaf galaniin siin jee bar. Xalabul ilmi barattoota ilmiiti. Xaalibul ilmiitu na dhageeffachuutti jira. Waan dubbisnu wanni tun hadiisa hedduutu jira. Ka gorsa bareedaa qaba jettee ati yaaddu. Walaakin ammoo sananni isaa munkar. Mowdu'a kanaan guutamanii ka jiraniin siin jee. Gorsa takka akkanumatti zaahira laaluu osoo hin ta'in Rasuula Rabbiitirraa oduun tun dhugumaan as dhufte moo moo laaqaadha qabdi jennee qorannee ni jirra. Waan ilmihii fi maa faala beekumsa nuti isaaf kenne keenya keessatti maaliin akka dalageetiitu gaafatamaa jira.